Merci, Här President. De Monopol, fir kee Blat virun de Mond ze huelen, huet keng Partei heibannen. An duerfir wëll ech och kee Blat virun de Mond huelen, mee hei e puer Saachen zu deem Projet soen, mat deem mer befaasst sinn, deen a groussen Zich zwee Voleten huet, déi zwar enk matenee verbonne sinn, déi awer vun hirer Natur hier an aus verschidden aneren Hisiichte komplett verschidde sinn. Engersäits en Emprunt vun 3 Milliarden Euro, deen de Staat muss huelen, fir souwuel déi aktuell Noutmesure géigefinanzéieren, wéi awer och fir d'Lach duerch aktuell feelend oder ausfalend Steierrecettë kuerzfristeg ze decken. An op der anerer Säit hu mer et hei mat Staatsgarantien an Héicht vun zwou an enger hallwer Milliard ze dinn, fir Banken ze incitéieren, d'Entreprisë mat Suen ze versuergen, also eng Kreditausfallgarantie an Héicht vu 85 Prozent fir d'Banken. Ass den Emprunt also eng Zort Noutmesure, déi direkt mat den Auswierkunge vun der Coronakris op d'Ekonomie ze dinn huet, esou ass d'Staatsgarantie schonns en Deel-Relance-Programm, deen iwwert déi direkt Noutmesuren erausgeet An ech gi spéider dorop an, well mer mat där doter Zort an der technescher Ëmsetzung vun deem Relanceprogramm awer eis Schwieregkeeten hunn, hu mer och e Vote séparé gefrot, de Kolleegen, déi pour appui et méiglech gemeet hunn, sief heimadder och Merci gesot. Ech wëll awer ufänke mam Emprunt, dee wichteg ass, fir eben all déi Noutmesurë vun der Regierung géigefen ze finanzéieren, also wéi de Chômage partiel, wéi de Congé pour raisons familiales, wéi all déi direkt an indirekt, also remboursabel Aidë fir Entreprisen an Indépendanten. All dës bis elo geholle Mesurë kaschten zesumme bal ronn zwou Milliarden Euro. An dobäi wësse mer, datt nach immens vill, am Moment scho realiséiert Ausgaben, zum Beispill am Santésberäich, iwwerhaapt nach net mat agerechent sinn an datt d'Rechnung also nach net fäerdeg ass. A gläichzäiteg wësse mer awer och, datt duerch Décisiounen, och richteg Décisiounen vun der Regierung, Steierrecetten net méi an deem Mooss erakomme wéi dat virdrun de Fall war, souwuel direkt Steiere wéi awer och indirekt Steieren iwwer d'TVA, well de Konsum massiv erofgaangen ass, sou datt dësen Emprunt net nëmmen iwwerliewenswichteg fir eist Land ass, mee mer wëssen och lo schonn, datt e bäi wäitem wahrscheinlech net wäert duergoen, fir dat Lach ze schléissen, dat dës Kris an déi ëffentlech Finanze schléit. Also kuerz gesot, deen Emprunt ass ganz wichteg a mer wäerten als Lénk och matstëmmen. Méi komplizéiert gesäit d'Saach allerdéngs bei de Staatsgarantien aus. An ech wëll hei betounen, datt mer mam Prinzip vun de Staatsgarantien duerchaus averstane sinn, wa se da cibléiert an orientéiert agesat ginn, wa se en Element vun enger gestalterescher Wirtschaftspolitik sinn. Jo, mer hunn och kee Problem domadder, wa se eng Noutmesure wier, fir de Betriber hir Liquiditéitsproblemer an der Kris opzefänken. Mee hei hu mer et awer nach mat eppes aneschters ze dinn. Et ass eben en Deel vun enger Post-Corona-Relance-Strategie. An do muss ech Iech soen, datt déi Ingrédienten, déi d'Regierung hei proposéiert, eis awer ferm un dat erënnert, un déi Ingrédienten, déi d'Regierung och schonn 2009 respektiv 2012 proposéiert huet, fir aus der Kris erauszekommen, an déi net vill Guddes verspriechen, nämlech déi eesäiteg Stimuléierung vun der Offer. Duerfir ass et interessant, dat Gesetz dann awer emol am Detail ze kucken. Éischtens, Wie kënnt dann a Fro fir esou eng Staatsgarantie? Am Gesetz steet, Réservée aux entreprises en difficulté financière temporaire à la suite à la pandémie Covid 19. Dat ass, dat muss meng ech jiddwereen zouginn, eng ganz vag Definitioun, déi wuel all Entreprise iergendwéi erfëllt. Esou zimlech all Entreprise huet hei am Land duerch de Lockdown entweder manner Recetten oder méi Dépensë gehat. A virun allem och, wee soll dat da kontrolléieren? Also, de Champ d'application vun dësem Gesetz ass immens wäit. Zweetens, et ginn awer keng Kritären, wat d'Entreprisen däerfe mat dëse Staatsgarantië maachen, well de Prêt ass net just limitéiert fir temporär Liquiditéitsproblemer ze iwwerbrécken, wéi dat an aneren europäesche Länner de Fall ass, wou och Staatsgarantië spillen. An als Lénk kinnte mer och domadder liewen, wann d'Entreprisen dës Sue géife benotzen, fir produktiv Investitiounen an d'Realekonomie ze maachen. Mee dësen Text gesäit keng esou Konditioune vir, wat mat dëse Sue geschéien däerf a wat net. Well wéi ass et dann mat Scholderestrukturéierungen, also wann Entreprisen op d'Idee kommen, en eemoleg deiere Kredit mat héijen Zënssätz, eventuell duerch eng Staatsgarantie mat méi niddregen Zënssätz auszetauschen? Wéi gesäit et aus mat der Gewënnausschëddung? Un Aktionäre missten déi net och encadréiert sinn? Wéi ass et mam Réckkaf vun Aktien? Wéi ass et mat Bonie fir Manager, wéi dat am Ausland ganz kloer deelweis verbueden ass an an de legislativen Texter steet, datt dat net däerf geschéien mat Staatsgarantien, mat de sougenannte Parachute doréen, wéi mer se aus deene vergaangenen 10 Joer kennen? A wéi ass et mat Investissementer vun Entreprisen, déi zwar zu Lëtzebuerg hire Sëtz hunn, am Ausland? An do ass gesot ginn, an der, wéi ech déi Fro opgeworf hunn, an der Finanzkommissioun, datt dat net mat europäeschem Recht vereenbar wier. An duerfir hunn ech net schlecht gestaunt, datt Éisterräich, déi jo och Staatsgarantien un hir Entreprisë rausgëtt, datt dat explizit am Gesetzestext drasteet, datt nämlech déi Staatsgarantië just fir Investissementer kënne benotzt ginn, déi an Éisterräich stattfannen, respektiv um Territoire vun der EU, mee ausgeschloss sinn Investissementer zum Beispill an Asien. D'Fro, déi sech jo och nach stellt, drëttens, dat ass, datt mat deem heiten Text, och am Géigesaz zu anere Länner, keng Oplage bestinn a Saachen Aarbechtsplazen, obwuel dat jo awer eigentlech den Haaptgedanke misst sinn an dëser, an dëser Kris an an dësem gesamtwirtschaftleche Kontext. Sou ass et zum Beispill duerchaus méiglech, datt Entreprisen dës mat dëse Staatsgarantië kënnen ëmstrukturéieren a massiv Leit entloossen. Dat ass net auszeschléissen. An anere Länner ass dat auszeschléissen. A véiertens, dat zentraalt Element vun der Mise en oeuvre vun dësem Gesetz si Konventiounen tëschent dem Stat an deene Banken, déi hei matmaachen. Do hu mer héieren, datt déi Konventiounen amgaang wieren négociéiert ze ginn, a mer hunn och an der Kommissioun versprach kritt, datt mer déi herno zougestallt kréien. Mee et muss ee sech awer d'Fro stellen, wéi et méiglech ass, datt mär als Chamber iwwer esou e wichtegen Text mat, dee sou eng grouss finanzpolitesch Envergure huet, decidéieren, ouni datt déi Konventiounen iwwerhaapt virleien. Well et stellt sech jo d'Fro, Mécht de Stat dann de Banken iwwerhaapt dann via Konventiounen iergendwellech Virgaben? A wa jo, wéi eng sinn dat dann? Wéi eng? Wéi se zum Beispill d'Demanten anzeschätzen hunn an op wat d'Banken oppasse mussen? wéi eng Tauxen se däerfen applizéieren. Och hei hu mer elo gesot kritt vum honorabelen Här Rapporter, datt d'Tauxen wahrscheinlech tëschent zwee an dräi Prozent leien. Och déi sinn am Ausland kloer encadréiert. Eng Bank däerf net méi wéi ee Prozent froen. Esou ass et an Éisteräich geregelt, wa se op eng Staatsgarantie zeréckgräift. Firwat ass dat dann net och zu Lëtzebuerg esou? De Fall. An do muss ech soen, dat hunn ech schonn interessant fonnt am Här Mosar senger ganz émouvanter Prestatioun hei, datt den Här Mosar sech opreegt, datt de Stat sech erdreist, fir Zënsen ze froe fir eng Statsgarantie, a gläichzäiteg, a gläichzäiteg awer net freet, datt d'Banken e kloren Encadrement missten hunn. An do sinn ech éischter der Meenung, datt de Stat, dee scho souvill Suen zur Verfügung stellt, och éischter eppes muss dovunner hunn, wéi privat, wéi privat Banken. Här Baum, erlaabt Der, datt den Här Mosarich eng Fro stellt? Awer selbstverständlech.
Dir hutt mer zwar gutt nogelauschtert, mee net gutt genuch. Ech hunn net d'Zënse kritiséiert, au contraire, ech hunn extra gesot, datt dat tota, ech hunn déi Fraisen, déi do en compte gesat ginn, Dir wësst, niewent de Zënse vun zwee bis dräi Prozent gëtt 0,2, 0,5, dat kann een och vu deem, dat hunn ech kritizéiert, net d'Zënsen. Dann huelen ech meng Kritik un Äerch natierlech an deem dote Sënn zeréck. Et bleift awer esou, datt mär mengen, datt d'Banken, den Zënssaz, deen d'Banke froen, och ganz kloer misst definéiert sinn. An da komme mer zur Essenz oder zur Quintessenz vum Text. Wat hei geschitt, ass eng Délégation de pouvoir vun der Regierung un d'Banken. Et si Banken, déi mat hire Clienten zesumme kucken, wéi d'Staatsgarantië kënnen agesat ginn, an dat ouni grousser gesamtwirtschaftlech Konditiounen, déi ech virdru probéiert hunn z'ernimmen. Mer kënne verstoen, datt de Finanz a Wirtschaftsministère net iwwert déi personell Ressourcë verfrügt, fir all Prêt, all Dossier am Detail kënnen ze kucken, net an deem Mooss wéi d'Banken, déi hir Cliente kennen. Obwuel een awer do och soe muss, Wéi ass dat da mat de Minimis-Aiden? Do ass et jo awer de Wirtschaftsministère, deen Dausenden an Dausende vun Dossiere kontrolléiert. Deene Klenge kucke mer op d'Fangeren, bäi deene Grousse kucke mer duerch d'Fangeren. Mee virun allem, All Dossier, an dovunner si mir awer fest iwwerzeegt, all Dossier ab engem gewëssene Montant, sief dat eng Millioun, fënnf Milliounen, zéng Milliounen, iwwert de Montant kann ee sécherlech nach diskutéieren. All Dossier ab engem bestëmmte Montant misst eiser Meenung no vum Finanz-, respektiv vum Wirtschaftsministère iwwerpréift ginn, well do spille jo eminent wichteg, deelweis industriepolitesch Enjeue mat. Well et kann dach net sinn, datt mer zum Beispill enger Arcelor-Mittal eng Staatsgarantie ginn, fir datt déi dann erëm iergendee Schrottbetrib an Asien opkeeft, woumat mer dann iwwert d'europäesch Regeln eventuell gezwonge sinn, e Betrib zu Lëtzebuerg zouzemaachen. Dat kann dach net sinn! An do muss de Finanz a Wirtschaftsministère seng Responsabilitéit huelen. Här President, zum Schluss, Dës Konstruktioun vu Staatsgarantien ass eng duerch an duerch liberal. Se ass u quasi keng Konditioune gebonnen, weder wat d'Entreprisen domadder maachen, nach wou a wéi se investéieren. Se ass och keng Noutmesure, well se beschränkt sech net op d'Liquiditéitsenkpäss duerch d'Coronakris, mee se ass Deel vun engem duerch an duerch liberale Relance-Programm, wéi mer en aus de leschte Jore kennen, nämlech andeems schonn nees d'Offer, just d'Offer, mat Liquiditéitssprëtze stimuléiert gëtt. An d'Suite huet. Grad den Här Reding eis dovunner schonn ugekënnegt, well d'Suite dovunner ass, datt de Stat, wann ech gleeft, an Zukunft rëm eng Kéier ze spueren huet. D'Suite dovunner sinn déi Austeritéit, déi mer um Ufank vun dësem Joerhonnert, vun dësem Joerzingt kennen. Wat eng Politik, déi erwisenermoossen an deene leschten zéng Joer europawäit net funktionéiert huet. Här President, als Lénk fuerdere mär eng Relance vun der Ekonomie iwwert d'Nofro, iwwert d'Erhéijung vun der Kafkraaft. An do spillen Elementer wéi Mindestloun mat, wéi eng Steierreform, déi wierklech déi kleng a mëttel Salairen entlaascht a géigefinanzéiert iwwer grouss Revenuen a Fortunen. Mer brauchen zu Lëtzebuerg och eng Mietendeckelung, eng Ëmverdeelung vun deem gesellschaftleche Räichtum, fir eben déi Nofro an der Gesellschaft kënnen ze stimuléieren, déi dann och der Wirtschaft ze gutt kënnt. Duerfir, Här President, stëmme mer den Emprunt mat a wäerten eis bäi der technescher Ëmsetzung vun der Staatsgarantie enthalen, well se net gutt ëmgesat ginn ass, well se net déi néideg Kritären a Konditiounen erfëllt. Merci. Merci villmools, Här Baum. Leschten ageschriwwene Riedner ass den honorabelen Här Sven Clement. Här Clement, Dir hutt d'Wuert.